Be sgynnoch chi ar y ddechrau? Sgynno'n di don lwmp o gau, solet, a armature o'r hyn lle. I ddal y clai da. Mae hwn aluminium, fel bod o'n rhoi os ydw i isio newid ongl y pen. Pryd mae o'n dechrau gwirioneddol droi yn wyneb? O mae'n troi wyneb yn weddol sydyn achos dwi'n mynd am y pethau syml fel hyn de. A'r Ond ma, dwi'n gofio sbio dy bol bonglod o, o gwmpas y cefn, ond mae ffaith bod hwn yn troi fel hyn yn help. A dyn dwi'n dal i daro fo, fyrach chi siap fel hyn da. Y siap amlwg yn y cefn da. Ac yn ôl, yn ôl ag ymlaen, a mae o'n datblygu yr un un cyflwr o hyd. Dwi'n yn mynd â un darn yn bellach llawer na llall. Wrach di pobl yn credu hyn. Bod yn bersonoliaeth allu yn dwad yn reddfol de. Allech chi feddwl mae gen i sbel o waith ar ôl eto. Na. Ond ar ôl rhyw un dro ar y gyllell yn y lle iawn bod y teimlad na'n dod. Na, hwnna dio. Mae'n anodd iawn i gliro.
Mae os yna rhyw deimlad yn dod drosta i mae a gan ddeud wel dyma be di Peter de. Neu dyma fydd o. A ma o'r pwynt yna ymlaen dwi'n gwybod be dwi'n neud.
Y cam nesaf yn y broses ydy mynd â'r pen i ffowndri arbenigol i greu mould, a mi gymryd hi bimp wythnos wedyn cyn y ceith John weld fersiwn efydd o'r pen.
Be di lefel y cyffro cyn cael yr darn terfynol yn ôl o'r ffowndri? Mae o'n werth de. Bo chi di gael hwyl ar rwbeth a chi weld o yn yr efydd o hynna. A os ydy o'n un da hefyd, mae o rwbeth ychwanegol iddi. Neu'n comisiwn yn arbennig sa chi'n licio i gael ar hyn o bryd, bysa'n braf i wneud. Fyswn i'n hoff iawn o ei weld hefyd ynde. Ond sa rhaid, wel, yn ddyfrydol, swn i'n canu byst o Hywel de. Oherwydd bod ei safiad o mor gryf pan o'dd o'n sefyll ar ei draed, a ma' gynno ben eithriadol, gynno ben eithriadol o gryf de.
Draw yn y Llyfrgell Genedlaethol, mi gafon ni gyfle arbennig iawn i weld casgliad o rai o'r pen ddelwa mae John wedi creu dros y blynyddoedd, a does na ddim llawer o bobl all ddeud i bod nhw wedi bod yn yr un stafell a Hugh Griffith, T Llew Jones, Gwenallt a Marion Eames ar yr un pryd. Ond mae ni, John, yng nghanol casgliad mawr o'r pen ddelw yma. Ydy, ydy'n teimlo fel bod yng nghanol cwmni o ffrindiau eto? Ydy, mae rwy'n dod i'n nabod nhw'n dda, da. Achos mae rwy'n yn ysgrifennu'n treiddio i fewn i bersonoliaeth am ryw reswm ryfel, da. Mae'n dod o'r siapiau hunain mewn gwirionedd. Sut beth ydi cael gymaint ohonyn nhw at ei gilydd? Ydi o'n dod â atgofion yn ôl o'r gwaith o wneud bob un ohonyn nhw? Ydi, a mae bob un yn wahanol 'de. Ac o edrych ar y wahanol wynebau mae 'na mae 'na gymeriadau cryf. Mae mae 'na gymeriadau gwahanol iawn yn dod allan yn bob un ohonyn nhw. Wel oes.
Oedd n- olynion o'n i'n neud Huw Gruffydd 'de. O'n i'n nabod ei chwaer ac oedd hi eisiau mi wneud portread arno fo. Ond fyswn i'n peidio dros yr mynegiant yma. Y llygid a'r... Oedd o... Mae pethau'n nghymryd i drosodd, y mynegiant, yn fwy na dim, ynde. Yn fan hyn, yr Athro Gwyn Thomas yn un o'r rhai fi oedd yn ddigon ffodus i eistedd ar eich cyfer chi. Sut un oedd o? O'n ddiddorol wneud portread o Gwyn. Oedd o'n gwynig yna i'n dechrau. Ond wên o glust i glust. Ac ym mhen awr yn bell. Oedd di newid yn llwyr de. Fysa'r yng ngref fi'n dweud na ni'n dened i gwyn de. Fysa'r, dwi'n dar ôl y ref ma hyd fi'n dweud. Fydda i'n mi gliro fo dweud y gwir. Achos does na'm gwên fawr yma. Mi o'n idrach yn ddigon siriol, fel ma'r athro Gwyn Thomas. Ond... Mae o, wel yndi, ond be dwi'n feddwl, mae di newid o'r we yn amlwg, dydy. A mae'n bwysig i chi gael y cymeriad na fel yr oedden nhw ar y pryd yn iawn. Dwi'm yn credu mewn neud portreadau sentimental, de. Mae rhaid iddyn nhw fod rhywbeth byw, y person yna, de. Sut brofiad ydy rhoi yr gwaith gorffenedig i ffwrdd fel petai? Dach chi'n teimlo rhyw golled am dipyn? Ie, ryw raddau yndw. Mae'n beth od. Mae'n sôn perthyn i chi, de. Mae gennych chi stori bach yn does am be ddudodd Gerallt wrth adael un o'r sesiynau modelu?
O'n i 'di gofyn iddo yy s- sa'n bosib ti ddwad i i un estyniad arall. Ond na oedd o. O'dd 'di bod dair gwaith. A dyma fo'n sbïo i ll- i gyfeirio lle oedd y pen felly. A beth roes di fatha i? Be' oedd e?